Hynny ddod, ond nesa. Mis i fynd nawr nes y gwaharddiad ar smygu mewn mannau cyhoeddus yng Nghymru. Mae ymgyrch fawr yn dechrau heddi gan Lywodraeth y Cynulliad i wneud yn siwr bod pawb yn gwybod be sy'n digwydd. Ac fe awn ni at Elen Wyn, sy'n mewn tafarn yn yr Hendre ger yr Wyddgrug heno. Elen.
Diolch Gary. Wel dwi'n sefyll yn llythrennol tu allan i dafarn y Dderwen. Yn bwrpasol i ddangos i chi'r gwaith adeiladu sydd wedi bod yn mynd ymlaen yma tuag at y paratoi ar gyfer y gwaharddiad. Heddiw yn llythrennol fu- fuon nhw'n codi y, y polion yma. I fama fydd y smygwyr yn dod i gael i, i sigaret y, o fewn y mis nesaf yma. Yn y man mi gawn ni air efo'r perchennog ond yn gyntaf mi wnawn ni glywed ynglyn â sut mae pobl gwahanol yn teimlo ynglyn â'r newid. Mae Owain Llŷr o Gaernarfon yn smocio dros ugain sigarét y diwrnod. Roll your owns dwi'n smocio sy ddim mor ddrwg a sigarét arferol o be ma nhw'n ddeud. Ond eto, 'di'r un sigarét yn dda i chi nôl bob tebyg, na 'di? Pa mor anodd felly fydd pethau i Owain ym mhen mis? Mae mynd allan yn anoddach na unrhyw beth arall pan dych chi allan efo'ch ffrindiau, falle cael ambell i ddiod, ac mae cael smôc yn rhan hanfodol o'r profiad yna. Dwi'n meddwl bo- bo- bo' fi'n mynd i ddechre roi gorau iddi deud y gwir. Ma' ma' 'na lot o bobl yn ac yy dwi'n meddwl bo- na rŵan 'di'r amser i finio a ddilyn hefyd. Tra'n siarad â Owain roedd smociwr arall yn awyddus i leisio ei farn, Gareth Parry, perchennog cwmni tacsi yn y dre. Mae pobl yn tendio i yfed gormod ac amser yna dwi yn gweld pethau dechrau mynd bach yn blêr efo drif a'r tacsi erbyn pedwar neu pump ella yn y cefn y car a maen nhw gyd yn smocio. Sut dwi am handlo'r situation yna? Be dwi am deud wrthyn nhw? Geith y smocio neu geith y ddim? Os yw pethau fel hyn yn digwydd bydd pethau'n beryg bwyd i drif a'r tacsi.
Ond efalla nad oes angen i bobl fusnes boeni'n ormodol, oherwydd yn ôl rhai sy'n gweithio yn y maes iechyd yn y gogledd, tydyn nhw erioed wedi cael cymaint o bobl yn gofyn am help i roi'r gorau iddi. Mae'r niferau yn yn sylweddol uwch. Mae 'na fwy o staff wedi cael eu cymheryd ar yym ledled y y Cymru rŵan, ac be' 'dan ni'n drio wneud ydi cynnal mwy o grwpiau fel bod yym pobl yn medru cael ato ni fel gwasanaeth, yym unai yn ystod y dydd neu ar ôl gorffen y gwaith. Yn amlwg heddiw ro' 'na deimladau cymysg ynglŷn â'r gwaharddiad. Mae o'n pan 'dach chi'n mynd allan i gael bita fwyd ne' wbath, ma' rywun smocio yn 'ych ymyl chi neu yn y yn gyfagos lly, ma'n gneud byd o wahaniaeth i'ch mwynhad chi tydi? Dwi licio fag efo peint a petha so dwi'm yn gwbo be' sy am digwydd efo hynna. Tydi o ddim yn hawdd, ond os na dyma'r unig ffor, mae o'n bo rhaid i ni roid i fyny â fo. Ers dalwm, mi roedd tanio sigarét yn beth digon cyffredin mewn sawl man cyhoeddus, ond ymhen mis, mi fydd golygfeydd fel hyn yn ddim byd mwy n'atgofion yn y llyfrau hanes. Wel, dwi 'di ddod i fewn i gynhesrwydd y dafarn rwan ac efo fi mae John Les Tomos, y perchennog. Y cwestiwn gwreiddiol iawn, ydach chi'n barod? Bron iawn, a gobeithio fyddwn ni yn barod ar gyfer y diwrnod. A mae'r wal ar y ffordd i fyny, wedyn fydd 'na ryw bethau i wneud nhw mwy cyffyrddus, gobeithio, o fewn y tair wsos nesa. Byddwn, mi fyddwn ni'n barod. Ga i fod yn eitha' hy a deud, dach chi 'di gadael pethau'n eitha' hwyr newydd ddechrau adeiladu? Yym, do, ond oedd... a ni'n hwyr iawn yn cael y wybodaeth o be fysa pobl yn gallu caniatáu i ni adeiladu a roid yn ei lle. Yym, da ni wedi cael lot o wybodaeth erbyn hyn, a a bod yn deg, ac felly da da ni wedi gweithredu ar y wybodaeth yna mor handi a fedrwn ni, deud y gwir. Da ni mewn tafarn wledig ŵan, mae yna bo- boeni y bydd y tafarn- tafarndai yn y gefn- yng nghefn gwlad yn dioddef fwy na rei trefol, da chi'n teimlo hynny? Yym, wel, mae yna ddwy garfan. Oedd CAMRA, er enghraifft, yy wythnos diwetha' yn dweud bydd yna naw miliwn ychwanegol yn dod i'r tai tafarnau yn y wlad. Dwi'm cweit yn gweld hynny. Yym, dwi'n meddwl efallai, efo'r gystadleuaeth efo archfarchnadau a'r cwrw yn rhad ofnadwy, mae yna esgus arall rŵan i rywun ista adra yn y tŷ, ysmygu a cael ei gan yn ei law felly. So,